Péina jañeme'ẽva Ñanderuete aja seguimienhaguãme ñande ypykuéra rapekuére Adán ha Eva pe ajépa. Peẽ peikuaa mba'épa la ojejoyke chupekuéra upéi ajépa. Ko Génesis capítulo tres ver. Ocho al trece-pe omombe'u ñande mba'épa la ojejóva chupekuéra. Ha he'i péicha la Ñandejára Ñe'ẽme, Kuimba'e Ha kuña ohendu Tupã Ñandejárape oguata ramo hína yvaty rupi ka'aru, yvytu oñepyrũ jave oipeju kangy, ha okañy chugui umi yvyra kupépe. Tupã Ñandejára katu ohenói pe kuimba'épe ha oporandu chupe, Mba'e mamo piko reime? Ha pe kuimba'e he'i. Ahendu reguatáramo yvaty rupi ha akyhyje ajehechágui opívo, upéva rehe akañy. Tupã oporandu chupe, Máva piko he'i ndéve nde nde'opivoha? Re'u piko ra'e upe yva ha'eva'ekue ndéve ani hag̃ua re'u? Upe kuimba'e he'i, Kuña reme'ẽva'ekue chéve che irũrã. Ome'ẽ chéve upe yva ha ha'u. Tupã Ñandejára oporandu kuñáme, Mba'e piko rejapo? Ha'e he'i, Mbói che mbotavy, che mbói che mbotavýgui ha'u. Péro pehendúa siémpre ko ojehúa ñandéve la jajuhusekatuetéi la ótrope la kulpáble. Ma piko la omombe'u hague chupekuéra la ijopioha. El enemigo he'i chupekuéra pene arandue tape ko peikuaáta ivai aja iporã. En el principio ko ha'ekuéra opi oite oiko ha oreko pe inocencia. Ha'ekuéra no tiene ojuehegui, porque Ñandejára omoĩ peteĩ luz especial o proteger ala hetekuéra. pono ha'ekuéra otĩ ojuhegui. Sin embargo, en el momento que naiñe'ẽrendúi pe Ñandejárape, odesobedece pe Ñandejára mandamiento, upégui oñepyrũ hikuái oñeñandu vai. Ha pe oñeñandu vaíva katuetei oarrastrase, ostirase ótro hapichápe pe tape vaípe. Ha upéva ojapo Eva, ya que che chepysyrỹima amopysyrỹita avei la che rogayguápe. Ha upépe ojogueraháma hikuái. Ha ko'ág̃a Ñandejára la iñinteresánteva mba'épa ojapo. Ko'ág̃a Ñandejára ou oñemboja hendavekuéra ha oporandu chuvekuéra, Mamóiko peime hína? Akáso Ñandejára ndoikuaái ha oikuaávo ejapo pohĩgui? Ha oporandu chupe, Mba'éiko la ejapo are'u piko? Ha Ñandejára joikuaámavai. Ha ojapo algúna pregúnta afuéra de lugár oicha Ñandejára. Péro iporã Ñandejára oha'arõ chuguikuéra orrekonosépa hikuái la ojapo vai hague, la na'iñe'ẽrendúi hague hikuái ichupe. Ha en ese momento oporandugi mba'épa la rejapóva ha omombe'ue kuimba'e ha'e hembieko kúlpare ha'e ho'a. Ha pe kuña noñeporandúva mba'épa la rejapóva ha pe mbóiko la kulpávle. Ifamiliárva ndéve hína ko ojehu'ã ñandéve péichave, siémpre jajuhu ótrope komo rresponsávle, ñambohasasetei la ñande ajaka la ñande rapicha'a ka'ãi. Péa ojehúma amo iñepyrũmbýgui, ko Ñandejára de frénte oporandu ñandéve, Mba'épa ajapoha? Mba'éichapa añeñandu hína? Mba'etekópa ndave añeñandu hína che angirũ? Ñañeha'ãmíkena jajepy'amongeta ko'ã mba'ére. Ani jahekase ótrope kulpávle. Ñande la responsávle de tódas las kósas en gran medída ojehúva ñandéve. Ha ñande ñañerrekonosévo ha ñañepyrũ jahejápe mba'e hendapy'ỹi ijapóva hína. Ñandéve og̃uahẽta la py'aguapy ha py'árore. Jajepy'amongatami oikóva ko mba'ére ko árape che angirũ. Ñandejáta nde rovasa.